Miegħi Gabriel Lia, illum naħseb ħa jkolli kjass u kjass kbir. Jingħaqad miegħi Karmnu, l-Imġarri, kif int Karm? Għall-ħsja t'Alla ma jinqusni xejn, ma jinqusni xejn. Il-ħajja, il-ħajja tal-xogħol Qisha għaddiet minn fuqi għax illum għandi 73. Alla jbierek. Ejwa, il-ħin killi u il-ħajja qed nagħmilha, qed nagħmilha gust tiegħi u pixxier tiegħi. Inti għext ħajtek fir-raba'. Mhux eżatt. Għidilna. Ir-raba', ir-raba' dejjem kien part-time. Naħdmu wara l-ħin. Jiena kont naħdem ġo fabbrika nagħmlu ħnajtek kollox jiġifieri li jqabbadna nagħmlu. Hemmhekk nistaqsik l-ewwel memorja tiegħek fir-raba' x'kienet? Meta kont ġifieri tfal? Fir-raba' fir-raba' ħnajtek fir-raba' iva. Meta bdejna, meta nkunu kienna mmorru l-iskola, kienna għax aħna fejn kienu noqogħdu la dawl u lanqas ilma.

fija, u nimlew l-ilma minn fuq u l-għajn, u noħduhom ir-razzat, u nimlew it-tankijiet tal-għerbgħin bl-ilma, għax aħna, ir-razzat, kien killu annimoli. X'kellkom annimali? Il. Baqar, dwieb, żwiemel, ħmejr, bgħula, nogħġ, magħaż, minn kull tip, semmi minn kull tip, minn kull tip kellna. Kbirt Fir-raba' u qalb l-annimali. Ejwa, ejwa. U ġo dawk it-tnejn, ġo dawk it-tnejn hemm l-iżvok tal-ħajja. F'dawk it-tnejn. Għalfej. Għax in-natura talmek li xi ħadd li xi ħadd li ħalaq jeżisti. B'liema mod? Kif fola qamħa affurjet nixfejn, nixfejn, mejtin da, mejtin. U mejtin. Iż-żmien tagħhom titfaħħem fil-għalqa, Tiġi x-xita u tara l-prodott jikber. Min? Kif? X'inhu? X'hemm? Jista' jkun li dawn qegħdin jeżistu hekk, hekk fl-ajru. Xi ħadd ħalaqhom hekk. U għalex inti, Alla, lili u lilek, tona moħħ, fomm, għajnejn, widnejn, Għalfejn? u qalb, u qalb? Għaxiex dawk huma l-kompjuter ta' dawk il-bniedem li jekk jużuh ħażin dak il-kompjuter, ħa jitfgħu l-baħar, imma jekk jużuh tajjeb, ħa jkun mgawdud ma' kulħadd. Inti titkellem dwar Alla. Alla li inti rajtu fl-ambjent, fin-natura, fil-kampanja, imma jekk ikoll nistaqsik, Alla min hu għalik? Xi twieġeb? Inti temmen f'Alla għax dejjem kbirt hekk jew għax inti kellek esperjenza tal-imħabba tiegħu? Amen, amen. Għax kelli l-esperjenza tal-imħabba tiegħu. U l-esperjenza tal-imħabba tiegħu l-ewwel ma bdiet fis-74 meta grupp mir-raħal kienna morna u ħodna Don Kalx li għodu ħaj u jgħix id-Dar tal-Kleru, ħabib tiegħi ħafna, u morna Lourdes U qabel ma dħalna ġo din l-imbierka pjazza fejn hemm il-Madunna tal-Għor, jiena l-ħin killu niċċaċċra, nidħek, nitfa' l-butti. Kien

Ix-xogħol bilfors trid tagħmlu għax il-familja trid tgħix dak iż-żmien. Ix-xogħol fih nnifsu mhux ħażin. O żgur li mhux ħażin, mhux ħażin. Imma ħa nkomplilek fuq tal-ord. Hemmhekk għamilna ħamest ijiem u lil Don Kalġ għedtlu intom morru fejn tridu Imma lili jiena mhux ħa niġi magħkem imkien hawn. U marru hemm u marru in u marru in u marru in. Għax joħduk ħafna affurijiet biex minn għali jiem jimlewlek rosek. U qed nara dun il u. U kint inkun waħdi, waħdi, waħdi solo. ma' grupp ieħor ta' nies ippakjuta quddiem quddiem l-għorf tal-Madonna u darba minnhom waqt li kinna hemm bdiet nieżla xita tal-qliel. Xita tal-qliel. U jiena ssummajt dak il-ħin Bqajt meħħi m'hemm is-summut, ix-xita xarrbitni, ġibitni għasra, u indunajt u bdejt ninduna li Marija qed trassaqni għand Ġesù u ressqitni viri.

It-tieni naħa tnuh is-salib. Għalfejn ka? Bliema mod? Għax is-salib huwa l-fejqon tal-bniedem. Is-salib huwa l-fejqon tal-bniedem. U meta jiena u int is-salib inħadnuh u jkun huwa ġod u nikit ikun qed hemm ġefejk iwa. Il-woġod u n-nikit ikunu ġefejk. Imma Alla fl-imħabba tiegħu idawwarhim għal ħelsien totali, għal paċi tremenda u għal imħabba totali. Dak jien qed nesperjenza u kburi ngħidha, u kburi ngħidha, biex ħaddieħor jifhem x'inhu jagħmel Alla fuq kull persuna li ħalaq. L-istorja ta' Lourdes emozzjonatek, Carm, inti bniedem li tibki, tikkommovi ruħek jew mhux daqstant? Jiena bniedem li biex xejn nibki. U fejn jidħol Alla fis-salvazzjoni tal-bniedem nibki iżjed. Għax min hu Dok li ma jemmin b'xejn u illum ġie lura, ġie lura u qiem l-Alla u jfaħħar l-Alla. Jiena fit-tfulija tiegħi trabbajt fi mħabba tremenda. U kif tirreġixxi ma' l-eżempju meta jkun hemm żvilupp u sfreġju ambjentali? Togħġok qalbek int li tant tħobb in-natura u titkampanja? U żgur li nħiss il-freġju, bħalissa il-freġju li hawn, aħna għandna Malta, il-freġju li hawn, l-ilma ma jridx jinżel fuqna. Orrajt li lbieraħ għamel xi mkien, għamel xi mkien, imma l-ilma wasal Novembru, wasal Novembru qegħdin niżraw il-qamħ, wasal Novembru.

Ġibut, użajna don. Don aħjar minn il-miss, għax don kan taqbad u taqta u l-miss u ta' tanċurta. Mux hekk. Inti li ħdimt dejjem fid-dwieli. Eh. Iż-żewġ affarijiet prinċipali eh, fl-Ewkaristija huma l-ħobż eh. u l-inbid li ġej mid-dielja. Eh. Kif kif kont ħossok illi inti B'dan il-mod ukoll qisek qed tikkontribwixxi għall-ġisem u d-demm ta' Kristu. Forsi mistoqsija tqila. U żgur li tqila. Żgur li tqila u trid tkun mibni biex tifhem dan l-affarijiet. Trid tkun mibni biex tifhem, għax il-bqija jekk ma tkunx mibni f'Alla mhux ħa taħsib, mhux ħa ddaħħal ġo moħħok. Imma. Imma ġieli ħsibta inti. Ejwa, ejwa. Għax in-natura fija nfisha kint naħseb fuqu jiena. Kint naħseb. Per eżempju, id-dielja meta tinżabar, ħlef skop ma tagħrox. Imma dawn dawk isim dawk isim mejtejn. Ma jkunux mejtejn, riqdejn. U x'ħin jasal iż-żmien Tar-rimej ta' ruwim jiffjorixxu, ta' ruwim jiffjorixxu. U x'ma temminx li hemm Alla u qiegħed hemm għal kilħadd? X'ma temminx? L-aħħar mistoqsija, messaġġ liż-żgħażagħ. Int li tant tħobb l-ambjent biex jirrispettaw il-kampanja Maltija u anki l-ambjent b'mod ġenerali. L-ambjent huwa n-nifs tagħna. In-nifs tagħna, siġar. kampanja. Dak huma n-nifs. Ma rridx nitfa' dan l-ikrah imma ġieli nara ħafna camping sites kontra qalbi ħanajda, ħmieċ li jħallu xi kultant tremend. Fil-camping sites? Imma maħniex kapuċi. Dak il-ħmieġ nitfgħuh ġo borża u noħduh magħna. U narmuh fejn hemm bżonn. U ma taħsibx li eżempju għandna problemi akbar mill-camping sites? U mela m'għandni, u mela m'għandniex, u mela m'għandniex, u mela m'għandniex. Imma. X'inhuma? Dawn, per eżempju, per eżempju, dan l-imbierkejn ta' sigaretti kil-ħadd armi fl-art, u armi, ejwa x'għamel? Iva. Aħna rridu kien li x'saw, il-karozza tmissi lejx ta', ara ma ara ma tpejjifx ġall-karozza. Imma mbagħad barra tarmi u tħemmex u totfa'. Eh? Jiġifieri n-nies in-nies mod ġenerali ma jqosux ma jqos ma jqisux ħa ngħid hekk ħa id-dinja, forsi kelma kbira, imma bħala d-dar tagħhom kif nisimgħu. Avolja hawn dot-tagħlim, avolja hawn din l-informazzjoni, qisu l-bniedem la ma jkunx qisu jinqur lilu, Marelli, ma nafx għalxiex inħallu dawk il-kwalitajiet ta' mbarazz. Anke nkunu l-baħar, Marelli.

Jiena liż-żgħażagħ l-ambjent ngħidilhim eh dak huwa l-ħajja tagħkim. Irridu noħdu ħsiebu u xi new. Irridu noħdu ħsiebu. U li mhux tagħna ma nħanġewhx. Ekku. Li mhux tagħna ma nħanġewhx.

Carm, grazzi ħafna ta' din l-intervista. Jalla min jisimgħek jagħraf ukoll il-bżonn ta' Alla fil-ħajja tagħna, naraw lil Alla anki fin-natura, nirrispettawha għax kif għedt inti hija tagħna. Grazzi. Grazzi, grazzi mill-qalb.